Nilqawkom għal podcast numru 28 għandi għuna, jiriri mixin. U l-lum għandi nej ġodda mie fil-podcast, mux ġodda bħala personalitajiet tal-futbol. Ehm, li xieħin. Għandi l-ċali għaġuż li bla dubju ta' fuħ Din inqisu bħala l-aqwa referee li qatt kien hawn Malta. Kien hawn referees li marru tajjeb Malta. Nemmen li anke issa wkoll għandna referees qed jogħġbuni ħafna. Ehm, però li tirrefja fil-finali tat-Tazza tad-Dinja kien ċerri. Iva, dak Manuel Zammit kien bħala assistent. Manuel Zammit għal assistent referee. Ah, ah, ah. U inti jiena kamilt sal-Champions League fl-aħħar gruppi. Fl-aħħar gruppi, jiġifieri mhux ċajt. U ħdejja mbagħad għandi lil Mark Mifsud, mhux hekk. Mark Mifsud, tkunu naqra hekk. Huwa Karkaris, ma qed jirrappreżenta l-Ħamrun. Mhux hekk. Għax għalli fuq it-telefon ta' għax ma kontx naf. Eh, interessanti. Però tkellimna ftit hawn Indunajt kemm il-futbol għalmu ikun iżjed intelliġenti, intelliġenti mhux li tikteb l-ABC ta', kif tħares lejn il-logħba tal-futbol, kif tħares lejn il-kultura tal-futbol, it-tgħajjir fil-futbol, il-ferħ, il-biki tal-futbol. U dan għallimuli taż-żagħżugħ. Fi ftit ħin li tkellimna vera ċar. Ekku, ekku. Fi ftit ħin. Jinatlek mill-ewwel. Int mill-ewwel kif wasalt qed illum għandna tifel first class. Eżattament.
Eh, inti fejn tafu ċar. Tafu fil-ground, kien ikun dejjem fil-lobby. Għad moffendik mara.
No, no, mux fil-ground pal administrator Fil-European Competition.
Fil-European Competition sit iż-żewġ darbtejn. Mark, ġifint ma konx tara futbol. Kont nilab sal-under 19s. Għat ma kont nilab futbol professjonali. Kont nilgħab sa'Under 19s ma' Ħal Balzan. Imma dejjem kelli f'rasi li jekk ma nagħmilhiex bħala plejer, irrid ikolli parti fil-futbol għax kelli diġà ġo rasi stampa ta' x'nixtieq noffri fil-futbol. Kif semmejtlek qabel bdejna, naħseb li l-futbol b'saħħtu biex jeduka lis-soċjetà kważi iktar mill-iskola jew daqs l-iskola. U din importanti nitkellmu fuqha llum għax huwa affarijiet li minn dejjem ta' u mhux Malta biss, imma jien nitkellmu fuq Malta, li l-futbol kultant nużawh għat-tgħajjir, għall-piki, parrokjaliżmu, politika, anzi l-politika fil-futbol. Naqset, naqset. Ċa, qabel kienet iktar niftakar fi żmienek bħala referi u jien kont ġurnalist, Kieku kien hemm ftit tgħajjir niftakar minn naħa t'isfel, tim ta' isfel, tim ta' fuq ta' illum. Inqatgħet dik. Dik inqatgħet għal kollox. Minnaħa tiegħi ma għadniex naraw, ma għadniex nismagħha, laqas inkun qed nieħdu biex kun birra ma tismagħhiex. Aħjar.
Dik laqas inqatgħet. Però fil-festi iva. Miskin San Gejtaru, ikollu xi Ma nafx kemm il-festa jkollu fis-sena, San Gejtan, baqalu suppost ma. Dejjem, missom itellaħ fuq l-ispalel, u jitellaħ it-taraċ kif jagħmlu fil-festa. Però inti mbakkar karis u għaliex għażilt il-ħamrun? Kellek xi ħbieb? Propjament ma' Birkirkara kont ukoll. Mhm. Qabel meta kont żgħir, kien Paul Zammit li kien jarani kont. Referi. L-coach. Għaw il-coach, sorry. Kien jarani mur bir-rota nara training sessions kif għatlek dejjem kont inħobb il-futbol. U jena dejjem barra l-klab kont barra xi klab kont inħobb il-futbol in ġenerali. Anka barra, nħobb pjaċir nara l-futbol, nħobb pjaċir nara press conference, nħobb pjaċir nara kif jiġibu ruħom in-nies, x'jista' jagħmel il-futbol għan-nies. U kien qalli l-coach Paul Zammit, qalli narak tiġi ta' spiss hawnhekk, qalli għalfejn ma tibdiex tgħinna fit-team. Qalli nista' nagħmel nista' ikolli użu minnek waqt it-training. U għatlu iva, kont vera ċitat jiena. Imbagħad matul dawk is-snin żviluppajt ġo moħħi xewqa li naħdem fl-administration fil-futbol u ma kienx jeżisti dak il-job sa dak iż-żmien. Għandi 34. Jidher iżgħar, eh? Jidher iżgħar. Imma insomma. In the meantime kont nipprova nikteb xi emails u nipprova niltaqa' ma' xi nies u Dr. Matthew Paris kien qalli din xi ħaġa li rrid noħodha bis-serjetà u kien qalli se noħolqu kors biex nedukaw in-nies kif ehm, jagħmlu l-administration fil-futbol. U għatlu nkun żgur wieħed mill-applicants li napplika kien fit-2017. U għamilna dan il-kors U mbagħad twenty twenty kien is-Sur Robert Micallef, President ta' Santa Luċija dak iż-żmien, qalli trid taħdem full time miegħi Santa Luċija qalli ħa nieħu ħa nkun President tal-Klabb. Robert jaħdem xogħlu wkoll bħala jgħallem l-administration anke għall-università. Illum il-ġurnata iva. U dak iż-żmien dħalna hemmhekk kien hemm ħafna truf sakemm torganizza l-klabb u konna Bdejna mmorru tajjeb fl-ewwel fl-ewwel snin. Mbagħad għaddew four years, Santu Għaxija sfortunatament konna relagati f'dak is-season li waqgħu four clubs u tajna battalja sal-aħħar sitt minuti tas-season. Konna waqajna b'gowl spettakolari, nofs il-ground player tal-under 19 kien skurja gowl sabiħ ħafna. Kien ġurnata waħda mill-li tibqa ġorasek, għax kemm it-tajbin u kemm eħżina jibqaw ġorasek. U mbagħad kien is-Sur Viktor Kassar li qalli ta' Hamrun Spartans, qalli nixtieq nintroduċik ma' Rick Saliba u Marcel Bonnici, qalli forsi taħdem mal-Hamrun. U tawni l-opportunità naħdem mal-Hamrun. Grazzi għal daw in-nies kollha. Dak li Serek minn bikin kara, dak ħalli.
Bil-pulizem.
Le, huwa bniedem li dawn huma li semmejt nies li jaħdmu ħafna għal-klab. Pawlu Zammit huwa coach. Imma xorta Pawlu Zammit huwa bniedem amministratur narah ċar. Jiena niftakru jilgħab fil-minors għadu, ġifieri, u dejjem kien. U tiftakru mar-Rabat naħseb. Niftakru jilgħab fil-minors ġifieri u dejjem kien ta' raġel bħal mudda ta' quddiemi, anke fil-ground ġifieri. Ġentlom. Ġentlom. U li dik naħseb tittella' għalik il-personalità tiegħek il fuq. Jien nara anke l-ġurnalisti. Baqa' jżommha sal-lum ġifieri, veru. Nikkritikaw
coach għax għamel ħażin jew ma qbilniex miegħu, Jew whatever. Imma Pawlu dejjem favurih kulħadd. Favurih kulħadd kien. Waħda mill-strengths tiegħu il-mod kif jorganizza l-klabb. Eh. Niftakar l-żmien li ħdimt miegħu kien jagħmlilna meetings u jgħidilna ħajġri hekk, ħajġri hekk, ħajġri hekk. Mod kif jorganizza l-klabb. U dejjem low profile junu kollu. Da żgur.
Isma' li kellu għandu lill-ibnu jilab kontri, mhix faċli. Eh? Jien ma nafx, nasarx nara l-libnila b'kontra tiegħi. Jien personali ma nafx. Il-professional tal-ġismu mbagħad. Iva, forsi għalhekk qatt m'iġ coach. Imma nħossa ehm, bħalma kont inħoss meta ħija kien jilha fl-aqwa tiegħu u jkun hemm it-tajjir. Oh, dak tweġġek. Tifhem tweġġek. Jiena ma ninsaqat din niftakar konna qed nilagħbu kontra l-Ġermanja U hija skorja kontra l-Ġermanja, hija l-bużu. U gowl kien. U għommi ma kienx tiġi tara il-futbol. U dakin ġiet. U missir ma mar qaħat jara ħsa ma miet. Jisimu fuq il-radio jew l-edifusion dak iż-żmien ma ma jmux jara. U din ommi fil-half time daħħalha Dottor Mifsud kien President biex tieħu tazza naħseb seven up qed tixrob dik.
Reklam. Eh, le le għalek nistgħu aħna hawnhekk tal-MPL ġifieri favur il-futbol. U niftakar marret fuq Beckenbauer Għaltlu, you know number seven? Bl-Inglis tagħha. Dak għalla, yes, yes, good, very good. My son, he scores you, eh? He scores you. Tara ferħana. Kien moment sabiħ.
Tifhem?
Ma tinsi.
Kien moment sabiħ ħafna, ħafna. Darbohra mbagħad waqafnija. Qed nilagħbu aħna kien hemm pika ir-Rabat kontra Żurrieq, kien hemm piki kbar, kbar kienu dak iż-żmien kontra xulxin. U ommi ma tat teħ daħlet il-gram ta' qari u marret is-sajt tal ta' Żurrieq. Ma tax fejjeda, imma marret. U daw bdew joffenduh u joffenduh bommu u jqedem. Issa ommi jien qasir, Di daqs nofsi. Qamet toffendihom. Tajru t-tifel tiegħi żurrieqi missieru minn ħarsafi dak, bħalkom dak mis-sawt. Marru jaħan huwa nies. Biżżażaħ marru jaħan huwa. Ġifieri kulħadd teħossa. Parti mill-diffikultà tal-plejer tal-familja. Li ma jħallix il-ħajż jgħolluh ħafna għax malajr jiżbilanċja mill u ma jħallix il-lows ikisruk għax inti ġieli ġieli anke fl-istess logħba filli ħaj maqdruk u filli xi plejer għandna imma mbagħad plejer bl-esperjenza jitgħallem u forsi anke l-familja tiegħu. Pereżempju inti ċali ma tiftakrux Le ma niftakrux. Ċali kien. Iżgħar mit-tifel tiegħi ħafna. Eħe, referi tajjeb.
Dak li s-sien semmejt il Pawlu Zammit. Jiena bħal referee insemmilek il Ċali Agius. Ċali Agius kien bniedem li jmur jitkellem mal-plejer. Kifem ma jmurx jitkessaħ mal-plejer, jmur jitkellem mal-plejer. U jċedih l-plejer. Tifhem? U kienu jirrispettawh, anke anke jirrispettawh ħafna il-ġurnalisti li jek. U għadhom sal-lum, tifhem? Għadd ma kien. Għax hawn ħafna referis kien hawn ħafna tmur tkellmu ġurnalist, ma nistax inkellmek. Imma inti le, ċal, inti konti xi tkellimna. Tgħid dak li għandek sa meta sa fejn għandek tgħid. Għax illum jitkellmu iktar open ma dak iż-żmien kienet eh, ċertu
eluq. Ma tix nallek kif bdejt jienu. Iva. Eh?
Irrefjajt miners rabat, l-ewwel logħba tiegħi li qatt irrefjajt ir-rabat u kien jilabu Tepiro. Tepiro.
Xveru. Aħna jidru tantak.
Kienu hommu kien hemm support, sta sarrabat, kulħadd mal-ħadidem. Mhm. U. U int mosti. Eh, mosti, imma jien għadha l-ewwel logħba tiegħi għadek green butterflies fl-istonku. U bdejt insqu nies, nesta dak għandhom supporters, miners, u bdew jajruni. Ir-rabat kienu Illum minnhom Alla jaħfildhom jiġifieri, imma u jiena ta' ċalja ġust li kont għadha l-ewwel logħba tiegħi xorta rrappurtajthom u konna nitlgħu l-MFA l-antik il-belt nitlgħu fuq u kienu Quddiem San Pawl, quddiem San Pawl.
L-MFA kien. Imma il-Kunsill tal-MFA konna nitlgħu aħna biex nixhdu quddiem il-Kunsill sħiħ. Ġifi ta' il-klaps koll hemmhekk u jien kif tħall ġol kamra ħassejtni daqshekk jew waħdi kunsil kollu u kien hemm minn għalija le kien għadu ġoġo mifsud president. Qabel ġol ċabera, qabel ġol ċabera kien daħal fl U eh, dan għalli ra rapport tiegħi għalli għalli jista' jkun għalli minn tix taraf xi ħadd minn dawnu li jgħajrek jien għandurek.

Iddu jew daj tiegħi. Is-sugrat wiċċek tibdlu, eh?
Imma kont għadni l-ewwel logħba, tibda tajt. Imma dik kienet li tatni stamina biex inkompli nirrefja. Astemmen. Bis-saħħa ta' dak ir-raġel li għamel xogħlu tajt. Eżattament. Li kien imħallef, eh? Eh, żgur, eh, żgur, le, le, le, żgur. Ġifieri, jew prim imħallef kien dak. Ma nafx kien dak iż-żmien imma kien kien ġifieri. Kieku bħalissa qed jiġġieldu fuq eh. prim imħallef. Inti semmejt żewġ affarijiet sbieħ ħafna li eh. kien juża bħala referi mela. Il-komunikazzjoni mal-plejers u mhm, mhm. l-intenzjoni. Mhm. Għax tista' tikkomunika b'intenzjoni li nirredikola l-plejer għax jiena l-awtorità. U tista' tikkomunika b'intenzjoni li inti xogħolok huwa li ċar dik li kellu, pero jena ħafna referis, għadhom sal-lum ta' hemm ħafna referis li eh, jaħdmu tajjeb ħafna. Le, le,
anka. Għanna tilajn tajbin ħafna. Għanna tilajn ħafna.
U l-lum iktar diffiċi naħseb il-referijin.

Sommu fizikament u mentalment. Iva, ħafna ħafna importanti. U eh, kont ħobb tiġri blura. Eh, dikka ah, dejjem viżjoni li qed nara l-lob e x'inhu jiġri. Eh, Jiddispeċini ġelli bli kont nara blura ġelli keċċej plejer li qatt ma stennija, ma x'kont u battu biex ma nqgħodx insemmi ismijiet, fimta xi rid ngħidlek jiġifieri Imma dika hija tajjeb. Il-var ċal.
Eħe.
Kemm tagħmel, kemm tgħin ir-referi? Le le ħaġa toġbok?
Ħanibdew minn hemm.
Jiena meta ħarġet kont ngħid minix daqshekk favur il-var, issa llum Malti qegħdin jużaw sistema oħra, mhux il-VAR, tajjeb, qegħdin jużaw l-FSV. Ta' Malta jien toġobni iżjed mill-VAR. Ngħidlek għajxi, ngħidlek għajxi, sa kompli, għajlu inti. Hmm. Inti?
Jiena eżatt l-istess, xettiku jien li nipprovaw nipperfezzjonaw, għax il-perfezzjoni mhux ħanġibu għawla bil-VAR, però din li qed nużaw hawnhekk Oġbitni f'dawk il- Mhux bitnix li waqfuha jien.
Issa tibda fl-axħar. Eh, ija, ma dika.
Issa baqgħet sejra, suppost ta' tibqa' sejra darba, jien ma qbilx magħha. Issa ħana li kaxi toġob.
Għafu tnaqqas minn ta' trid. Għax il-VAR għandek l-uffiċjal li qegħdin jaraw barra minn Malta ħafna kameras qed jaraw l-azzjoni slow-mo ħafna affarijiet. U hemm ħafna. U aħna Malta xini waqqafa kull mem il-technician li jmexxi m'għandux kameras bħal m'għandu barra, imma jekk kollok technician tajjeb. U r-referi jgħidlu fejn jmexxi. U jgħidlu illum jituħ il-kard jgħidu naraw dak kienx penalti jew le. Aw Malta imur azzjoni qabel importanti għaxiex. Forsi qabel dak il-penalti kien hemm offside. Alla jara dik, jekk jara dik li tajba, mbagħad imur jara l-azzjoni.
Naħseb li saret effiċjenti tajba. U għaliex toġobna ħafna? Għax jiddeċidi referi stess. Il-VIR, il-biċċa kbira, jekk ma jkunx ex referi ta' esperjenza,
Kważi l-assistent referi qed ta' xejn. Fim xirrid ngħidlek.
Bil-VAR.
U għaġbitni ħafna li għandek żewġ chances biss. Inti mhux il-logħba.
Mhux twaqqaf.
Waqqaf tir-ritmu tagħha lil ħin kollu għal kull ħaġa ta' xejn. Li għandek żewġ chances. Però l-extra time naħseb jista' jużaw oħra mbagħad jekk kun hawn logħbi bl-extra time. Le jiena ngħid is-sena d-dieħla suppost Għal kollox. Għal l-orbit kollha.
U hekk għandu jkun. Ekku. Mhux tiġi li nofs nofs staġun.
Ekku.
Tajje. U jien naħseb wasal iż-żmien ċar u Mark inti bħala sażuħ li l-futbol jitnaqqaslu dak il-ħin żejjed ta' tidwir mal-art ta' xejn. Iva, iva, iva, iva.
Ta' xejn.
Ħamrun Floriana Per eżempju l-gowler ta' Floriana beda jaqgħad u jaqgħad u jaqgħad. Idej uk. Semmi tal-Floriana u lik tal-li jagħmilha, però jagħmilha tal-ħamrun ukoll u jagħmluha kollha. Imma tal-ħin kollu mitluf għalfej jien kieku Ew ħalilu. Issa il-mod jew ieħor.
Jew kartorinċ, whatever. Illum, illum hemm dikija tajba li ħarġet mill-lifa biġifieri fir-regolament u tarhom ir-referis jagħmlu dak bl-idejhom kemm baqalu mhm. ħin. Ġifieri jekk huwa ma jitlaqx. Inżommlok il-ħin. Irid jirrealizzjalu l-ħin. Ma vera jżommu. Iva, iva, le, għax qed jarhom kulħadd. Ma jistax, għasek irid ir-referi. Kien qed ġorasi fuq programmi ħor ukoll din li semmejt inti ta' din il-logħba u ma xtaqtx insemmija biex ma ninstemax li għax il-klab tiegħi ħamrun.
M'għandek kull ġiet għamlu l-iżball ieħor Malta.
Id-darba l-oħra min kien hawn nistiedem miegħi. Ġan eh, Attart mill-ħamrun huwa eh, dan hawn jgħaddi l-kummenti tekniċi fuq il-lob. L-istess, għax tiddejjaq tgħid li int mill-ħamrun. Le, ma niddejjaqx tgħid li mill-rabat, li mill-ħamrun. Le biex ma ninstemax li qed nattakka l-opponent. Laqwa li ngħid il-verità. Però li mhux qed nirrealizzaw meta nagħmlu meta nagħmlu dal-ħela ta' ħin u dal-affarijiet li dawn qed jaffettwawna meta mbagħad niġu biex nikkompetu internazzjonalment. Ekku. Ġifieri jekk f'dan is-sajf jekk alla jrid Floriana jridu jmorru jilagħbu fil-qualifiers tal-Ewropa, mhux se jsibu timijiet b'intensità daqshekk baxxa. Ħa jsibu t-timijiet b'intensità għolja u jista' jkun li fiżikament u mentalment mhux se jkunu ppreparati jekk ikollhom dawn in-nuqqasijiet. Rajniehom il-logħbiet tal-Ewropa. Rajna kemm il-players. Ħa naraw issa Malta Luxembourg. Nispera li t-tim nazzjonali tagħna mil-league tagħna, għax ħafna mill-players jilagħbu fil-league tagħna u mill-ftit players li għandna jilagħbu barra, qed jkollhom l-intenzjoni, l-intensità tal-logħba tajba biżżejjed biex inkunu preparati għal daw il-logħbiet. Importanti. Irridu nħarsu fit-tul. Nifhem li trid tibża' r-riżultat, però hemm mod fl-aħħar ħames minuti fejn inti tħaddem rasek u forsi mort ħdejn il-bandiera tal-corner. U hemm mod li għal tul ta' ħin kif ġbidt l-attenzjoni inti Tipprova kemm jista' jkun tmewwet il-logħba, ejja ħa nilagħbu l-futbol, jekk temmen fit-tim tiegħek. Għax dejjem. Jekk għandek tim tajjeb, ejja ħa tiskurja, ejja ħa żżomm il-ballun. U fil-fatt kulħadd beda jieħu pjaċir jara dal-logħob tal-Ewropa, il-Maltin qegħdin jilagħbu vera futbol differenti. Il-pjaċir tal-logħba wkoll. Il-pjaċir. Pereżempju referee ieħor ħa nsemmih, ħabib tiegħek kien kollega tiegħek ukoll li kien jogħġobni ħafna. Ma kienx hawn ħafna plejers jew ġurnalisti jħobbuh wisq. Qed tifhem? Però għalija jien kont nammirah immens, forsi għax mir-Rabat ġewwa t-Tard. Għax ġewwa t-Tard. Għax ġewwa t-Tard kien dak l-istil Ingliż. Ejja ħa mmorru! Ejja ħa mmorru mhux joqgħod iwaqqaf u twaqqa' tibqa' għaddej. Kien dak l-istil. Fil-fatt. Stil Ingliż. Iva, iva. Fuq il-logħba ta' nhar il-Ħadd, Ħamrun Floriana, rrid infaħħar referi. li ħalla kemm il-darba l-logħob għaddej fejn kien hemm daħliet u Iva. ħass li ma kienx biżejjed li kien Iva, fawl. iva. Ilgħab. U dik ġġib l-intensità fil- fil-logħba, toħloq ċans minnha. Tagħti Per spettaklu li eżempju, wieħed per jara l-logħba. eżempju l-gowl li skurjaw Floriana fl-aħħar sekonda. Kif kien Le, ħamru fl-aħħar sekonda. Il-ħamru, Floriana sorry, Pellini. sorry, il-ħamru, għajdilom. Dak il-ħin kien qisu xaħat minnhom se offside. Jew kien offside. Ej, ej, imma illum hekk hija sistema. Però ma kienx hemm il-var. Le, le, le, ma.
Però kien ħafna anke ħdejja dak kien offside ta. Il-var mhux il-var. Il-var mhux il-da. Jien ngħid li kien goal. Goal. Kien goal.
Ngħid li kien goal.
Fil-fatt. Eh, Il-player li kien offside waqaf għamel xogħol tajjeb u ħareġ tajjeb il-player. Qas ipprova tara.
Il-player li kien offside qas ipprova jidħol fl-azzjoni. Għalhekk qed tifhem l-ieħor.

fis-Celtic ta' intensità tal-logħba. U tkellem fuq il-VAR. U qal qisu kulħadd qata' qalbu li jitkellem fuq il-VAR. Qal imma din bidlet il-logħba il-VAR. Qal għax anke jien għal it-timijiet tiegħi Scotland laħaq il-lig qabel il-VAR. Ange Postecoglou. U qal jiena it-timijiet tiegħi kont irridhom jilagħbu l-goal kick mill-ewwel. Tpoġġi l-ballun u tilgħab. Qal għax tista' tirbaħ sekondi prezzjużi fuq it-tim avversarju. Ma jkunx preparat għalik. Dik ma tistax tagħmilha. Għax ħafna drabi jista' jkun hemm xi azzjoni li tistenna. Jkun il-plejer ieħor ma jkunx hu. Inti amministratur ta' ħamrun. Iva. Tajjeb. Meta qed ngħidu amministratur x'tagħmel x'inhu xogħolok ma' ħamrun? Illum id-demands fil-futbol. Ħafna affarijiet li ma jidrux. Marketing, what? Le, għandek il, per eżempju, UEFA licensing, il-players contracts, registrations, FA, FIFA portal, għandek ħafna xogħol tal-uffiċċju.
Taħdem full time ġifieri? Full time, ma ħamru.
Fuq ili full time anka ma Santa Lucia, ili full time issa six seasons minn 2020. Id-demands fil-futbol huma akbar. U barra d-demands il-volum ta' xogħol, ir-responsabilità fi xogħol li trid tagħmel. Għax anka żball żgħar jista' jaffettwa jaffettwa fuq jew fuq il-pitch jew Pereżempju għandna l-UEFA license bħalissa trid toqgħod attent li l-affarijiet tagħmilhom sew. Toqgħod iżjed attent anke fuq il-bank jew fejn tkun. Però jgħid il-verità. Ma l-verità li tgħid din. Dak il-gow fl-aħħar minuta. X'għamilt? Tal-ħamlu.
Le, mela ta' Furjana. Ma baqax maħnu.
Eh? Ma baqax maħnu għal-ġurnata. Eh, ma qabel.
Le, wara ma l-gol. Għax kien gol importanti ħafna. U kienet loba d-dix li fit-tini ħaf. Bdejt nara l-players edin ibatu, bdew jamnu ħafna zbalji. Meta fl-ewel ħaf konna tajjeb ħafna. Pero mbagħad il-logħba fixklitna kif tkellimna fuq il-mod il-mod il-low block tal-Furjana li kien tajjeb imma u l-plejers tagħna bdejt narhom ibatu jiena ovvjament it-tim tiegħi l-Ħamrun u l-għana l-plejers tagħna jbatu nibda u dak il-gowl kien relief anke għas-supporters forsi rajtu l-filmati tagħhom ħerġin mill-ground gowl fl-aħħar huwa emozzjoni sabiħa mort id-dar ferħan semmih. Ferħan semmih, stidintu llum. Il-Mano Mikallef tal-Furjana. Pero kellhom it-training, illum kellhom it-training issa għan nofsinhar. U ma stax jiġi, ma għadna jitkellmu ftit fuq it-telefon. U għalli erba kelmi sbieħ għad gost. Għalli ħanile ġo, għalli jiena il-fatt xirrajt li il-ħamrun ħarġu kważi l-grawnd kollu mal-gowl li t-tim li l-PS għanedtilhom mhux taqtgħu qalbkom, ifirħu li tim bħal dak ħareġ jifraħ qisu rebaħ il-World Cup magħna, ara kemm konna qawwijin għalih. U ammirajtu jgħidli hekk għax vera, ħriġtu b'kollox. Ara kemm ridt tuħ dak il-gowl! Mija fil-mija, l-umiltà hekk titlob. Aħna, kulħadd jitkellem fuq il-Ħamrun, qisna mistenni minna li bilfors niġru b'kulħadd. Il-futbol, inti, jiena, aħna għandna rispett lejn kull klabb li jilgħab kontra tagħna. Il-futbol huwa dejjem diffiċli, anke għal Manchester City diffiċli, aħseb wara għal ħamrun. Semmihom mhix għax huma raħas.
Qed jafsukom issa naraw kemm teħkandiljaw il-pressure tagħhom.
Inti l-ewwel darba, sa mill-ewwel sentejn, li ħdimt ma' Joseph Portelli u Bonnici? Iva, dawn is-sentejn. Kont iltqajt ma' Marcel Bonnici xi three, four years ago meta bdew, għax kont xtaqt naqsam xi affarijiet miegħu, xi ħsibijiet, u kelli idea tajba ħafna fuqu bħala persuna u xtaqt nisma' minn għandu. Imma l-ewwel darba li qed naħdem magħhom on a daily basis, iva. Daw is-sentejn. Kif laqak ċali ġusa u kif tħanna, ngħidlek il-verità, hekk, bellaħtni, għax. Jon, ħan ngħidlek, eh, bniedem, xommu mill-ewwel ngħidu aħna. L-ewwel darba li tqajt miegħu mm. għadda t-tifel, għax għalija t-tifel. Tint fejn rajtu?
F'intaw fil-lobby ta' barra, dawn li kienu jilabu ma' barra. Titkellmu jkun hemm il-halftime ukoll taf li eh, jkun hemm il-drinks fil-halftime. Nid jew xej qatt smajt jitkellmu hekk. Eh, fil-boj, naħseb li ħadd. Min qed ngħidlek mill-ewwel li fuq television ħadd.
U kont ngħidlu lilu speċi tifel.
Keep keep the good work għax għandu futur sabiħ ħafna qudiem. Ma hawn ħafna nista' Futur tara eh? għax humli.
Managing managing
first class għalija. Kapaċi ħafna. Ġifieri jiena naħseb ma jdumux ma jitilfux ħamru. Inħossu, nħossu. Jien ngħid jitilfuk għall-MFA ta' mhux jitilfuk bit tibdilhom ma' tim ieħor qed inħoss jien. Li tkun at the top gradola jew barra minn Malta you never know. Eh, grat ħafna għal eh, ħamru Spartans li għandi l-opportunità u għalissa nħares fil-moment. Ovvjament, id-dijat għal-qoddim ikolli u koll Imma naħseb li anka ma nħamlu spazju. Inti Malti. Qed nagħti kontribut. Jiena għext 11 sena ehm, il-Għawdex u għex sentejn Belġum. Imma tawdex, l-ħawċin huma differenti mill Maltin vera. Taf li ninnota. Ħassejthom tinnota?
Ninnota.
Meta mur l-office Mercury hemm hemm diversi ħawċin. Għandhom work ethic tajba ħafna. fl-opinjoni tiegħi, anke jekk tara dak li għamlu kemm il-President u kemm Marcel Bonnici, ġejja mill-work ethic tagħhom. Riskjużi, jieħdu riskju, riskju kkalkolat, u għandhom work ethic tajba ħafna. Naħseb il-natura tagħhom ġelthom jagħmlu hekk. Huma jekk iridu pereżempju jaħdmu Malta diġà jridu jqumu fuq iktar minn siegħa qabilna filgħodu biss biss l-ewwel ħaġa. Jiena kont
Għedt ta' 11 sena. Għamilt tles snin erba' kont naħdem bħala ehm, breakfast show ma' Julia Farrugia fuq il-One TV. U biex niġi minn għawdex, kelli nqum fl-erba ta' fl-ħodu. Minħabba l-fatt, dak iż-żmien ħadd ma kien jiġi biex jagħmlu lek il-make-up. Fuq it-television għad tittamlu inti, tgħallim ta' kan għamil naqra make-up għaw dawn. L-lum għamilniex make-up.
Ferfer li ferfer ftit. Imma tilħaq tal-erba. Fuq il-vapur dak il-ħin dejjem dak il-jum. Tajjeb? Fuq il-vapur ikun hemm trak minn li tiġiġ. Iva, iva.
U riħa.
Eżatt il-pakja ħdejja. U taħdejja tal-ilaw biħniżel. sena qatla msiken, dak kont nitħassarhom. Stendik sena qatla u jagħtu hemm jisom qed jiferħu. Insomma. Imma da kuljum u mhux faċli. Per eżempju, fl-għaxija nkun ġej Malta xogħol. Il-tara żgħażagħ ta' mparek u iżgħar minnek, sixteen, fifteen, ħafna minnhom bil-flokkijiet tas-Sliema, oħrajn ta' tal-Floriana, l-iktar kien ikun hemm ta' Floriana u Sliema. U kollha fuq il-mejda u jagħmlu l-homework. Sejrin lejn Malta għat-training. L-istess Daw biex ibatu. jistudjaw. Ejja, ejja.
Anka biex jistudjaw jekk iridu jiġu l-Università ta' Malta. Iżgur. Iridu jew jimmuvjaw jiġu weħed, weħedhom jgħixu hawn u jsiru indipendenti. Pero jsiru nies ukoll. Jafu jsajru, jafu jaħslu, jafu jnaddfu, mhux dejjem il-mami. Dika tagħmlek. Mami! Kollox il-mami. Tagħmlek individwali, personalità. Huma da huma nies hekk. Però mbagħad inti hawn ħafna jsemmu li eh, Bonnici huwa bniedem intelligentismu u kultant iżommu naqra Joseph Porter li veru, jew ma tistax tgħidha. Le, nista' ngħidha, jiena naħseb li l-perfect mix. Magħhom ndaħħal lil Eric ukoll. Narahom it-tlieta f'daqqa. Marcel huwa l-mastermind, ehm, Joseph huwa il-bniedem mimli Liri. Mimli entużjażmu fejn jidħol hu l-kamra tinbidel. Dan ir-raġel mhux ta' b'xejn huwa raġel ta' suċċess. Dejjem pożittiv, dejjem bit-tbissima. Naħseb l-iżjed President jiena li jekk nitilfu xi logħba milli kelli li ma jeħodhiex daqshekk ħażin, anzi jeħodha b'mod ejja nħarsu għalli ġej. U Eric huwa enerġija kbira. Lill-għadu, lill-għadu, l-avversarju tiegħu. Meta jasal mhux lilna biss jgħid hello, meta jasal l-logħbiet anke lill-opponents jekk ikun hemm l-opponents fil-kuritur lil kulħadd ikellem. U Eric għandu role importanti wkoll għax Eric għandu enerġija enormi, Eric il-mobile tiegħu. Eric għandu ma sa xok kien jilab, u xek. Imma li qabel. Kien jilab ma Santa Venera, kien jilab jidir. Kien jilab fil-Premier.
Floriana, jista' jkun għamil xizmi Floriana, minn iċtakru sew. U għanġ l-istess, għatma kien wieħed minn dak troublemaker fil-ground. Kien obbedjenti ħafna wkoll fil-ground, ġifieri. Niftakru sewwa jien. Għandhom bżonn. Il-Ħamrun dak li għandhom, eh? Qed ninsew lil David. Mija fil-mija, ma hmm. qbiżniex fuq it-tim tekniku, fuq eh. il-technical staff għalhekk. ukoll tifel kwiet fil-ground b'saħħtu ma jibża' minn xejn. Importanti ġolu.
Eh? Ngħidlek meta meta ta' tim. Eh. Meta jkun hemm l-amministrazzjoni ta' fuq li kif għattajb inti l-President Marcello Erkol u struttura toħroġ ħafna iktar nies tajbin għax hemm ħafna nies li laqqas tafu bihom. Pereżempju Victor Cassar, Joanna De Battista ftit nies jafu biha, din mara li torganizza x-xogħol loġistiku b'mod u daw kollha volontarji u jorganizzaw kollox tip top. Anke it-technical staff ma' David hemm kit managers dedikati sa dalgħodu stess konna flimkien. Ħa hemm ħafna, ikun hemm ħafna xogħol wara klabb li ma jkunx. U l-uffiċċju li mhu l-ground?
Hemm għandna boardroom fil-ground fuq, però għandna nużaw mercury wkoll minħabba li ġieli nkunu rridu nkunu fast bil-printing u dal-affarijiet. Kemm-il darba trid taqgħu? Jiena ngħid għaliha kuljum fuq football nkun.

tal-MPL. Sewa. Tajjeb, li qiegħed hemm biex jgħin il-futbol Malti. Batalija Alan, Joseph Muscat, Sandro, eh, Mikallef, eh, Simon Abela, u għallu li aħna rridu podcast Mhux biex noqogħdu ngħidu dak ma kienx gowl, dak ma għax dak hawn. Dik li saqsejtek. Dak hawn l-oħrajn.
Hawn ħafna programmi oħra u hemmhekk kulħadd jara x'inhu gowl, mhux gowl għaliex u mhux għaliex. Aħna qegħdin biex noħorġu nuru s-sabiħ tal-futbol u llum qed nuruh mill-isbaħ. Wieħed li għamilt ħafna ġid il-futbol inti bħala referi, mhux għax fiċċa verità. U l-ieħor, int bellaħtni fil-vera sens tal-kelma, qas id-dejja ma kelli tiegħek. Jiena ma kontx naf iżgħid. Li kapaċi daqshekk.
Biex ixir xi rajtu.
Eh, vera kejna kif rajtek ħadd. Eh, dan qas ħadha ħadha qed lillum ġibt wieħed int u jiena min huma. Qas idea. Fil-fatt inti semmejt l-MPL, tajb insemmu mm. wkoll li din kienet ħolma li saret realtà.
U forsi intom ma rittux u bija rbaħtu. Le, mux għal-format, jek hemm xaġa. Il-format, menta ma rittu biex urbaħtu.
Ma nix nitfall kontroversja, ma jek hemm kontroversja ma verità. Ma verità. ħaġa waħda li kull l-unika ħaġa li ma qbilx għax ngħidilhom l-opinjoni tiegħi hija l-format minn meta kont Santa Luċija u nixtieq li jasal il-ħin li nirreveduh. Issa jekk trid insemmu fuq. Ma li kont se ngħid jiena kont se nsemmi Illi din il-ħolma li saret realtà li l-kampjonat jiġi privatizzat. Mhux qed nirrealizzaw li llum saret realtà u mhux qed napprezzaw daw kemm għamlu xogħol daw in-nies. Għandek Rodney Vassallo, tkellmu fi x'ħin tkellmu wara nofs siegħa li maximum ħa tirċievi risposta ta' kuljum. L-ewwel. Elena Abela.
jaf x'inhu e jagħmel organizzat. Dr. Joseph Muscat irnexxielu li l-klabbs illum iġibhom jibdew is-season diġà b'fond fil-kont tagħhom biex tal-inqas tista' titlaq. Ma daw l-affarijiet sa 3-4 years ago ma konniex noħolmu fil-futbol Malti. Sandro Mitallef, hemm oħrajn. Però Joseph Muscat, eh, this is not politics. Tkellimt miegħu jien fuq kollox barra fuq politika. Tajjeb. Il-iskan tani tkellimt miegħu il-ground, Hibs Ground. Dan beda jkellimni kemm stud għamel il-masters fil-futbol. Jaqra ħafna kotba u biografiji ta' coaches, ta' referees, tal-futbol. Iffissa. Issa ffissat biex jara kif sa jagħmel u jwaqqaf il-draws għax jobgħod il-logħba tad-draw li jiġu xejn b'xejn. Hu bħalissa ħlief id-drawiet tal-biża' bħalissa aħna hawn Malta. Veru. Imbagħad fil-bombi teżisti draw għax ġej drawiet bħalissa. Drone.
Drone. Però mbagħad aħna li rridu niftakru li aħna qegħdin fl-Ewropa. u l-futbol tagħna huwa parti mill-kontinent Ewropew. ċertu tibdiliet, din l-istess ħaġa bħal tal-format. Jekk għandi permess, issa din mhux qed ngħidha f'isem Ħamrun, qed ngħidha. F'ismek.
Hawnhekk qiegħed f'ismek. Għax ili ilha din tweġġagħni minn meta ġiet ivvintata il-format tal-kampjonat. Li din is-sena pereżempju għandek klabb bħal Naxxar Lions, li wara rimonta bħal din, jekk ma jiġux l-ewwel jew it-tieni, iridu jilagħbu play-out xorta, dal-grupp ta' plejers imsieken qed jagħtu qalbhom kull logħba biex jirbħu l-punti kemm jista' jkun, ma jistgħux jinqraw minn dik is-sitwazzjoni. Sena l-oħra kellek Floriana, opponent tagħna imma fair enough, li għamlu season sħiħ l-ewwel u t-tieni ma' Birkirkara. u tilfu s-semi final bil-penalties. Jien inħobb ngħid li Floriana ġew misruqa mill-kampjonat. U l-iktar misruqa huma Sliema. Żgur.
Għax is-Sliema kienu għadhom kemm telgħu mill-First Division, kienu se by right bħala akkumulazzjoni ta' punti kellhom post fl-Ewropa. is-Sliema wara żewġ staġuni tant diffiċli u dawn tilfuh fl-extra time ma' Birkirkara. Ġifieri l-format, u mhux biex inmaqda lil ebda persuna, l-idea tiegħu kienet brillanti għax l-idea hija li kemm jista' jkun iżżomm it-timijiet akkaniti biex tattira l-attenzjoni. Imma l-attenzjoni tista' tattira xorta anke b'format li jispiċċa bit-top six, però fl-ebda ħin ma jerġa' jibda minn zero u fl-ebda ħin ma niġu għal semi-finals u finals għax l-ewwel prinċipju ta' kampjonat huwa, kif tafu tajjeb għax it-tnejn esperjenzati fil-futbol, li tibda minn Awwissu, tispiċċa f'Mejju u fl-aħħar mill-aħħar kemm takkumula punti jrebbħek il-kampjonat. Però ħa ngħidlek waħda. Jiena bħalek kont ngħid fil-bidu. Niftakar għedtlek kont ngħix Għawdex, kull fejn tisma' għaddej fit-triq u kampjonat fażżu l-mela qed jiġġennu Malta. U sejrin. U min jieħodha kontra Joseph Muscat u min jieħodha Anton MFA, insomma, sejrin infaqqaw is-soltu. U jien, tant smajta, jien tajtu l-futbol, 12 years, ma rajtx iżjed l futbol Malti. Tajtu għal kollox. Int fajt u dim il-television, u bdejt nara l-aħħar parti, l-aħħar sitta u l-ewwel sitta. U ma fallejx waħda. U għoġobni x-xogħol. Imma kienu batu għarjet u għoġobni, eh? Da stil, din stil, u ġbitni. Nistaw namlu għaxorta. Nistaw namlu zewġ rounds ta' 22 matches. All play all. 12 team għandek 22 matches. U namlu top 6. U nipreparaw għalih, ikompli ġifiri, jkun hemm l-aħħar ħames lobit, it-top 6 u l-bottom 6. u nippreparaw għalih b'mod li nattiraw is-supporters, 99 percent ħa jkollok iktar minn team jew tnejn li qed jiġġieldu għall-kampjonat, kif jekk takkumula l-punti ta' dawn iż-żewġ kampjonati li qegħdin b'dal-format xorta bejn wieħed u ieħor dejjem ħa jibqa' iċ-ċans li wieħed jaqbeż il-ieħor, dejjem ħa jkun hemm two, four points bejn iż-żewġ clubs, u tipprepara marketing tajjeb li qed isir. xogħol tajjeb ħafna fil-marketing, per eżempju, jiena naħseb li l-attendenzi. Inti tkun tattendi?
Iva, dejjem, dejjem. Tal-MPL qed ngħid. Fil-laqat? Hmm.
Le, aħna eh, Sur Viktor Kassar jattendi l-laqat tal-MPL. Li saret tajba wkoll li kif qed jiġbdu issa l-filmati Qabel kienu jġibu mm-hmm. dejjem minnaħa dejjem vojt, il-ground vojt. Għax dejjem kienu jgħidulna minnaħa l-oħra, ħabba xemx ma tarafx, dejjem sejrin irdu fuq għalli. Dik ma konċi nizil. Toġobni u koll il-half time break, per eżempju, li nizlu support minnaħa support. Ma mela dawn fil-li għedin jitajru fl-istens. Fil-li saburu għahdej xurxin, ġerment jgħamil u għetek l-liħor. U anka n-nies jgħidu. Kien sabiħ anka d-duħħan, l-aħmar u l-aħdar. Anka l-għali fil-ground tal-ħibs ixagħluhom id-dawl ukoll. Tagħmel sens ukoll. Qed isir xogħol tajjeb ħafna naħseb. Ħafna, veru, ħafna qed isir xogħol.
Anka jkun hemm anka hospitality. Anka f'referin qed isir xogħol tajjeb ħafna. Le vera.
Vera, ċar. Veru, le lekku.
Il-referis jien ħankun ma nafu wiċċhom ftit nafu issa. Però joġobni wieħed

Hemm Alan Sant jiġifieri u l-Kumitat kollu Service Committee. Mhm. Kollha Alan Sant naraw eżatt, naraw. Mbagħad hemm referi li narah iħobb ixejjer il-ħamra ħafna.
Imma dak qegħdin nedukawhom ukoll. Jew ġew mill-Italja dawk. Difin dak hemm Daniel Portelli dak iħobb ixejjer ħafna. U llum ix-xogħol ta' referi sar diffiċli. Mhux qed ngħid li hu ħażin.
Imma minn dat tipek jibes. Illum ix-xogħol ta' referi sar diffiċli ħafna iżjed minn qabel minħabba it-teknoloġija li inti għandek il-logħbiet fuq television. Allura dak li jkun qed ikollu ċ-ċans jarahom slow motion, repetizzjoni u għandek ċans taqbad iktar l-iżball tar-referee milli qabel fl-antik. U apparti minn hekk għandek il-libertà kollha li tikkummenta left, right and centre fuq il-Facebook. Jiġifieri referee l-istess bħall-player ara xi skrutinju għandu. Qabel ma stajtux tiktbu. Aħna?
Aħna, le, aħna ma nikbux. Le, qabel ma stajx għax ma kienx hawn social media. Kienu għamna l-ewli ġon buzuttil.
Li l ma tantx, eh? Le, pero, pero, ċal, tkun referenti ma naħsibx il-ħat il-far. Le, no.
Bħala referi. No, no.
Pero inti, Bħala bniedem li naf li inti temmen fik innifsek ħafna u fix-xogħol tiegħek, dejjem kont iebes bħala referee inti. Bid-daħqa imma iebes. Saffar penalty. U ċert li kien penalty. Għax da saffar kien sinjal li inti ċert. Jiġi ċikku minn hemm ġew erba' minn nies tuk tuk tuk tuk ma kienx ta. Lilek.
Kif tħossok dak il Inniżlu dak il-moral, għalhekk jiena ngħidilhom ir-referees illum il-ġurnata illi fil-half time jekk ta penalty jidħol fil-half time joqgħod jara l-mobile. Jistudjawh. Biex jara jekk. Very good. Illi fim xi rrid ngħidlek li dik fija l-pożittiv u fija n-negattiv. Għax jekk inti kont tajjeb Tajjeb, imma jekk dak il-ħin tinnota int ħa toħroġ għat-tieni ħaf.
Xejn kwetat, hux veru.
Mhux kulħadd.
Ila dak iż-żmien ma kien ikonna eh, l-ewwel li bdejna bil-blip flex. Mhm. Dak l-ewwel bdejna kont fl-Ewropa jien ma tuhom lil wiefa back speċi u konna ntuhom l-assistenti u għall-offside għall-inqas li kellna biss qabel wara contact. U ħaġa li ma ninsija qatt, ġvidina Kont se nagħmel żball jien għalhekk ħa nsemmih. Logħba kbira ta' Alli sa porzjoni ta' tnejn u jiena nara plejer b'idejh hekk penalti u rid inkeċċih dak iż-żmien. U jiena qabel ma saffart inħares dritt l-eye contact mal-assistent kien smart biżżejjed għamilli hekk bl-irkoppa. Iva, mat wara rajtu u dak salvani.
Fimx li ngħidlek? This is very good, no? Oh. Eh? Mhux hekk? This is very good. Veru, ah.
jiġifieri kien qed ngħidtax fuq żball tiegħi, imma ma sarx salvani l-assistent. Dik il-logħba għalhekk l-assistenti eh? qegħdin hemm to help. U dak iż-żmien għaj kontakt biss kien ikonna. Dik, ġifieri. U jnek ngħidilhom illum l-aqwa kontakt Jista' jkollok xi jkollok. Bniedem l-uman.
Eh? Plus li r-referi, l-isbar ta' referi tibqa' ġimgħa siħa li tkellem fuqu. Kif?
kif? Ek eh, kif inu?
L-lemma kellu raġun. Speċjalment minn tilef. Eh, eh, minn tilef xaħat trid. Isma, inti tagħmel design minuta. Tajjeb, u f'ta' design minuta tiżbalja żewġ sekondi. Disa minuta.
Kulħadd jinsiru. Jiena waħda ngħid, jiena qatt ma kont referijek, imma ir-rabat kien hemm il-fos. Għandek tgħid nirrefjajn. Vera? Ejja, sevina sajt.
Eh, kien ikonna sevina sajt u ġieli refjajt. Tajjeb għax kont komitat tara u ġieli refjajt. Jien qasir. Tajjeb. Darba minnu ma nisijat. Wieħed Twieqi sarfu s-sellum. Ma nafx ta' fuq sarfu sa' pjano miet għadja fillu. Kien twil. Għadda minn qoddimi. Min qasir. U kullħat u kien ikun hemm nies. Ejju, ħafna fuq, ħafna fuq.
Ja, ja, l-ħmar, ignorant, bidieħ. Penalty ċar u jien naħlef fuq l-anġli kollha tas-sema li da qatt ma missu bidejh il-ballun. Ma sajx tara kont Ma sajx tara, kien intwar minn dejjem ma bdejjem rajtux. U bdejt ngħid qed tara ngħajjar ir-referixi kif jgħaddi wieħed minn qudiemek wieħed. Issa ngħidlek għala bdejt nirrefja jien għax inti qed l-ewwel għedtlek illi b'Ġoġo U bdejt nirrefe jina, għax jina kont nilab players l-under 21, dak iż-żmien kienu l-under 21, u jien kont nilab left wing. Imma l-mosta kellhom player kbir ħafna left wing, inti tiftakru, Albert Bertu Gatt. Bertu Gatt. Ma spiċċa mal-Furjan jela, u jien għadda kif qatt nista' noħollu postu player bħal dan, u ddeċidejt naqqat tim tal-under 16 u konna qed nilagħbu fil-ground tal-Mosta u kien hemm xalli xerri

Jien ma qalbek x'għandek.
Le le, ma naħsibx dak il-mod għax kieku nitlef il-pjaċir tal-futbol. Issa bih l-element ta' sorpriża. Il-bira li ma ġibtux id-dron naħseb kont titlef ħafna mill-pjaċir, eh? Sekonda waħda ta' fetwa ħafna. Eh? Dak il-gowl. Ma nixtieq nerġa' nibda narak, naf ċert li sa narak iżjed il-fuq. Grazzi.
Għax kapaċi.
Grazzi ħafna li ġejt blaħsib. Però grazzi ħafna, grazzi wkoll għal Charlie Agius għax Charlie għamel ġid kbir, però Charlie kapaċi jitkellem fuq il-logħba tal-futbol għax għal min ma jafx, Charlie għadek inti għadek hemmhekk tagħmel rapporti fuq il-logħbiet u x'hekk. Iva, dejjem, dejjem. Xi għadek hemm, m'intix ġast kont. Nagħmlu l-MFA t-tnejn u l-ħamis ukoll dejjem filgħodu ġifieri. U fil-weekend sinden din l-arbit. U dejjem jiġri.
Kważi. Kważi tajt qed tiġri rabat bil-qudiem kont qed tiġri. Bil-qudiem mhux lura.
Nirringrazzjakom ħafna. Prosit Ħamrun. Bnies bħalek bla dubju issa nafu għaliex Ħamrun waslu fejn waslu u jistgħu jaslu iktar. Hemm bżonn li żgħażagħ bħalek ikun hemm bħalhom f'kull kumitat, f'kull klabb Malti għax bħalkom tibdlu l-logħba tal-futbol u għandna bżonn li l-logħba tal-futbol tkun b'mod differenti, b'mod iżjed intelliġenti għax il-logħba tal-futbol hija logħba intelliġenti. Grazzi ħafna.
Porta nispiċċa diġà. Mela, spiċċa inti. Nixtieq li naħdmu fuq is-supporters Nedukawhom mm, iżjed. Importanti li Fuq il-lobby ta' ġelli mu nara fil-grounds nara l-lobby ta' żar u jkun hemm il-parents. Hemm bżonn nedukaw il-parents tagħhom. Iva. U ngħidlek li tfal jieħdu gost iktar jilagħbu u l-futbol iktar jimxi l-qudiem. Jiena nara u ritna ta' qabel din nagħlqu ġibt miegħi t-tifel ta' sentejn x'in skurjaw ħamrun u ra dak l kollu Da spiċċa qasjaf x'qeqisu jċapċap, jaqbeż, jogħla fuq il-bank, daqsjaf min hu maħamrun, ta' miskin, imma ferħan. Imma mbagħad, in-naħa l-oħra rajt tifla ma kellhiex iktar minn erba' snin, qiegħda fuq dar fuq spalla ta' żagħżugħ, se kienx missier, anzi huwa ħuha, whatever, dawk ikantaw b'San Gejtanu, u hi bl-itaf qed tkanta ċ-ċapċap u sejra b'San Gejtanu. Il-messaġġ tiegħi, jekk nista' ngħidha li għandek irridu messaġġ.
Li semmejtlek qabel li hemm pajjiżi fl-Ewropa fejn il-futbol jieħduh bħala l-mument fejn ħa jmorru biex jieħdu pjaċir. Ħa jissapportjaw it-tim tagħhom, jekk ħa jilagħbu ħażin ħa jbbujaw. Tista' tfal b'xejn għandek żewġ tim b'xejn. Imma. Hawnhekk ġieli ninħossha jiena li flok immorru biex nieħdu pjaċir, immorru biex nisvogaw dak li biex nitajru. Ejja morru iktar biex nieħdu pjaċir. Importanti. Biex nieħdu pjaċir bit-tim tagħna, nistennew it-tim tagħna jiskurja, il-players tagħna nsapportjawhom mhux nistennewhom jaħdu l-ballun biex ngħidulhom fejn ħajqasmu u lil milqum fiex Il-players tagħna nissapportjawhom u jekk nitilfu ma jimma. Kien hemm xi ġlied wara, eh? Għax jien fejn kont ipparkjat wara l da kien hemm beda xi jisħnu naqra. Imma insomma, ma kemm xejn ta' barra minn hawn, imma bat fin-nofs bdejt nibsa kelli t-tifel fil-karozza jien, ġifieri. Bat ġo nofsu mu tiegħi il-number tiegħi u jiena qed fil-bidu Hawnhekk il-ġimgħa l-oħra għedt għandi f'moħħi li l-Furjana jirbħu. U int fajġa nofs il-ħam u testa ġeja tiegħi. Il-Furjana jirbħu. Imma insomma ħadd ma jgħanni, ħadd ma nsulentani, semmuli, daħquli. Kont qed nara ġeja wara li ħadd ma qallek xejn. Nirringrazzjakom ħafna. Nirringrazzja l-Ċali Aġus, il-Mark Mifsud. Jalla naġaw narawhom għax nisbħal daw għandna bżonnhom biex il-futbol tagħna jibqa' jisbiħ u jista' jisbiħ għax qed jikber, il-logħba tal-futbol qed tikber bir-refereeing b'kollox u anke bin-nies u anke biż-żgħażagħ ikantaw. Ciao, niltaqgħu bħal-lum ġimgħa.